Il-kontinwità fil-mental health hija importanti. Ġek inti ħadd mur hemmhekk u ħadd tiftaħ qalbek ma' xi ħadd, ma tistax tara xi ħadd differenti. U dik hija xi ħaġa wkoll li ngħidu la outdated fil-prattika tagħna li qed aħna nippruvaw imma ħaġa oħra li forsi qed toħroġ inti qed toħroġ fuq l-environment, ok? Ġu l-istruttura tal-binja hija outdated għandha bżonn tinbidel, ok? Um, anyway, that's one. to l-istaffing, ġo aħna ma nistgħux immexxu medical model l-ewwel nett tobba biss, jiġifieri f'pajjiżi oħra għandek psikologi, għandek nurses, għandek nurses ittrejnjati sew u jaraw, inti qed issemmi l-ADHD, u jaraw huma stess jaraw il-pazjenti u jagħmlu clinical work, because they are trained to do so. Apparti minn hekk, ma nistgħux niddependu fuq it-tobba żgħar u jekk tħares lejn in-numri fl-Ewropa bħala psikjatri għandna l-inqas numru ta' psikjatri per capita fl-Ewropa. Jiġifieri u hemmhekk tidher fejn ma kienx hemm investiment fil-mental health. Spjegana naqra fuqha di.
Kont se nasal għajja naqra iktar tard, però ejja nifluha. Mela aħna għandna per capita l-inqas psikjatri Fl-Europa. Fl-Europa. Eh, Ġu bħalissa qegħdin naħseb psikjatri ma nafx qegħdin 25 nistgħu ngħidu 25 tajjeb. Jiġri daw suppost u inti għandek nies li għandhom mental disorders f'Malta, one in four li kollhom mental disorder 25%. Jiġri u psikjatra suppost child psychiatrist ma jkollux caseload ikbar minn pazjenti ma nafx biex jagħmel xogħlu tajjeb mhux iktar minn 200. Issa jekk jien nara elf jew għandi elf taħti. Inti kemm tara?
M'għandix e- iktar minn elf naħseb, u anke l-kollegi tiegħi.
Għandek elf pazjent li qed jirċievu l-kura minn għandek. Hemm elf li qegħdin taħt ismi. U minix ġvem minn għandu ħafna iktar. Okay. Hemm għandu iktar minn.
Hemm min għandu ħafna iktar u jieħu pjaċir li għandu ħafna iktar, ġu hija naqra hija kultura naqra żbaljata. X'inhu l-pjaċir li tieħu milli jkollok iktar minn elf pazjent taħt ismek? Gburija, nitlu Freud hawnhekk u nitkellmu fuq eh. psikoloġija. Hmm. U power u. Ġviri għaw minn iħoss li minħabba li jkollu ktar pazjenti jkollu. Jkollu imperatur, per eżempju, tifem? Ah. Ġili lab Monopoli? Ġili lab Monopoli, ja. Very sore loser. Eh, Pero, biex ta' wana dek workload ikbar, ġviri dat irrit jaħdem iktar. U il-kwalità tas servizz kemm jista' jkun? Jien naħseb dik il-problema, l-kwalità ġo aħna rridu ninvestu ġu bħala pajjiż għandna bżonn per capita biex ikunu eżatt għandna bżonn 60 Okay, tal-inqas. This is according, eh, minn għamela din l-istima? L-istima hija ġenti you work out per, per, per capita u inti għandek bżonn child psychiatry 1 per 50,000. Ġu Malta għandna bżonn 10 child psychiatrist. Bħalissa għandna jaħdmu qualified child psychiatrist sem tlieta. Ġu we have 3, we need 10. Jesus.
You can do the math.
So. Kif għan irriżolvu għadil? So the, the one li inti għandek elf pazjent is a fucking insane number. It's right? no go, yes. Uh-huh.
It, eh, it's, it's, it's, poor, it's low quality. Ġo, għalek mbat n-nis iġi għajdu lek, one, għax we're a number, jira numru bis, two, għax I'm waiting list twal, sit xur, min xur, jaw iktar.
L-istrateġija biex nimmitigaw. Ma tinti tiġi tgħid li qed tara ż-żar biss it-trainees, mhux ovvja tara t-trainees ma nistax narhom jien elf waħdi. L-istrateġija investi.
Eh, min wara l-kwinti, biex biex nifhem forsi x'kienet jiġri fl-istorja tiegħi. Meta jien kont immur, u dik kienet partikolarment li eh, għallu dejt għalija inti, Di li inti tmur hemmhekk mela jien dħalt hemmhekk ftaħt qalbi qed ikolli problemi mal-mara għax għadu kif kelli baby u mhux qed inlaħħa u qed nitlef il-peace. Nitlef il-peace qatt ma ta' insomma. Ma mhux qed inkampa mhux qed noraq. Umbat tmur tliet xhur wara minn għalik li inti bnejt inti tibni rapport li hemm meta tkun daqshekk eh, sinċier u daqshekk apert ma' xi ħadd tkun bnejt rapport, imbagħad tmur tliet xhur wara u tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor. U tajt għajja għalet naħseb forsi dak eċċew jew ma naf ġara jew il-ġara. U mbagħad terġa' tirrepeti ruħha tirrepeti ruħha biex għanti hemmhekk vera tibda tħossok numru u li jiġri hu li tibda dejjem taf da inqas u inqas u inqas informazzjoni. Allura, as a consequence, eh, il-kwalità ta' respons dejjem ħad tkun. Se tonqos. Se tonqos minħabba li jien mhux qed tik biżejjed informazzjoni biex taħdem. Però minn wara l-kwinti, il-konsulenta prinċipali, ma nafx tistejjaħ dik as-saċ. Il-konsulenta. Il-konsulenta. Il-konsulenta ebba fil-konsulenti li kont kienu jaraw li il-juniors. Kellek. Eh, Spiega l-ġerarkija hija malaj ħalli. Għandek konsulent?
Ok, sewa.
Li suppost spiċċa training tiegħu, jew psikjatra, sewa reġistru. Umbagħad għandek il-trainee psychiatrist li qed jittrainjaw. Qed jagħmlu training tagħhom.
Alright, alright. Għandek apprentista li huwa tabib u qed jagħmel psychiatry training. Sewa, la darba jiena ftaħt qalbi mal-apprentista. Mhm. Il-fajl tiegħi xiġri minnu. Hemmhekk.
Imma il-konsulent tal-kbira u mbagħad tistudja l-fajl tiegħi u tagħti Qed noħlom. Qed noħlom. Eh, Imma ħanajlek li xed nagħmlu issa li tgħin. Li qed ngħid, jekk pereżempju jekk jidħol xi ħadd qed naraw il-każijiet u jekk ngħidu int għandek sitt xhur bħala junior trainee psychiatrist miegħi. Tajjeb, f'dax sitt xhur naraw li dil-persuna tiġi followja ta' mill-bidu sal-aħħar. U inti jekk qed tieħu l-kura, Jekk inti ġejt għall-ADHD technically, diagnosis, assessment, titration of medication, discharge to GP, follow up by GP. Hekk suppost għandha ssir. Mm, mm, mm, Pero, ma ssirx ma kienx hekk għax ma kienx hemm eh, biex għall-pjan ma kienx li jaqaf ikolli lejdi fis-sens. Xorta kien se kolli nibqa' mmur minħabba l-mediċina. Ir-riċetta eh. tista' toħodha minn tabib tal-familja mbagħad. Eh, eh. Jekk l-affarijiet ikunu stabbli. Eh, Nasbi li ma dak il-ħabta ma tantx kienu stabbli l-affarijiet, naħseb bekk bekk li kelli mmur lura nirrikorri għal għal speċi aktar Mhm. aktar visti. U dik ħaġa oħra eh, fuq il-karti. Fuq il-karti, bro. Mela, jien għandi l-ADHD, men. Jien għandi l-ADHD sewa, mela, daj, jituk formula. Xi tħaqqa għandhom jgħallim. Mela, eh, Ituk il-karta s-safra, mbagħad ir-riċetta, mbagħad għandek bżonn di għax this is toxicology.
Controlled medication. Controlled medication u l-schedule u bla bla. U toħroġ minn hemmhekk torrun karti. Sa torrun karti ma rridx imorru kollha l-istess post. Anka biex waslu sal-karozza kienet Impenna Impenna enormi għal xqal nis blady HD. Umbat minn hemmhekk inti titmur għand il-pharmacy of your choice u l-pharmacist tiffirma lek xi ħaġa tikbar kod umbat titmur il- Insomma, St. Luke's hemmhekk fej eh, jiffirmaw lek xi kart oħra, mbagħad mur lura għand il-psikkija, insomma, tagħmel ħafna minn daw il-vjaġġi

It's in the process, though, everything is. A lot of things are. It's in the, pro in so the pipeline.
Dak li xtaqt insaqsi. Hemm strateġija eh, li vera eh, qed naħdmu fuqha biex per eżempju problemi bħal daw, problemi bħal ta' CYPS ma jibqawx taħt l-isteward, eccetera, eccetera. Hemm ħafna, hemm ħafna idejat pozittivi. Le mhux idejat.
Hemm xogħol li qed isir għax ideat naħseb anke jekk inpoġġu hawn il-lejla nefu dak il-flixku whisky mhux dawk noħorġu brofa insolvu l-problemi kollha tal-eżistenza. Imma hemm eh, għandna tim ta' nies li qed jaħdem. Mixin il-qudiem hemm ħafna teams anki fuq il-medicini u fuq il-formolari li nżidu l-medicini fuq il-formolari kien hemm promises u political promises to introduce new medication, għax ovvjament u outdated u hemm mediċini antiki u l-oħrajn trid tixtrihom. Sticking to the promises.
Ifem, e, e, imlejna ħafna karti pala psikjatri, għamilna ħafna xogħol mal-management ta' Mount Carmel, Department of Pharmacy qed jaħdmu fuqhom. It's working, oh, it's work. Sense it's work in progress. La, la, la, la. Ah, għandek dispozizjoni, ma nafx tappella li ħafna, stijajt, għandek bissima tajba. Ehm, ma fej konna CYPS, eh, konna t-nitkellem fuq il-binjiet, u speċan CYPS. Eh, so, Ma e naqbdu eh, eh, xkellna special agenda ma ovvjant għandi l-ADHD so it doesn't matter. Eh, the guy can vouch for it, alright, it's true, it's a fact. Eh, fuq l-ADHD, fuck it, mux tamur fuq il-bini tal-issa. Qed niltaqa' ma' ħafna nies bħalissa. Iktar mhm. iktar ma jmur qed niltaqa' ma' iktar nies Forsi anke għax jiena eh, pjuttost peress li persona pubblika li jitkellem fuq l-ADHD, iktar nies qed jiġu fuq jgħidu li sma' għadni kif kelli diagnosi. Però mhux nies biss li forsi m'għandi ebda rapport magħhom, anke nies qrib tiegħi ehm, u tfal ta' ħbib tiegħi li eh, eh, tkun hemm iktar u iktar diagnosi tal-ADHD. U li huwa ftit ehm, ehm, mhux inkwetanti ta', imma li forsi mhux qed nifhem hu li meta mbagħad jirrapportaw li l-effetti li suppost tkollha l-ADHD fuqhom huma differenti ħafna minn l-effetti li jkolli jien tal-ADHD. Mbagħad hemm speċ ta' dil-offshoot, dil-spin-off project tal-ADD li mhm. somewhat different to ADHD. Jista' jkun teorija tiegħi li u l-ipoteżi tiegħi li eh, ADHDs hija spex ta' terminu naqra wiesa, like an umbrella term, li għadna rridu spex ta' nartikolaw sew is-subcategories li jaqgħu taħta x'inhuma. Kemm għandi raġun, one sa five.
Għandek raġun, it's an umbrella term. Mhm. Għandek raġun li probably we're overdiagnosing, but we're also probably missing the most important people. Imma naħseb li jekk tagħmel assessment followed by nice guidelines kif għadna qabel, mhm. tajjeb, ġu jekk tagħmel multimodal assessment, I think ADHD is very easy to pick up and very easy to treat, but you have to get it right.

għal environmental stressor li semmejna qabel. Jiġifieri minn min assessment tajjeb tinduna li x'ADHD jew le.